Umm tihian Thentlang golden jubilee ruai thehna a pui ber mai peace a ruai awm theh mek a ni nimin lamah te infiamna intihhlimna volleyball court ah tlangah neih a ni tawh a tihian vawiin tlai lamah chuan-- bawng vawk ar a tlua te hian in ruan chheh mup mup tawh mai a ni aw tihian a puia nawi in chheh mup mup mai a. In tlar pawn la tam khawp mai umm a mihring hi kan tam khawp mai a ti hian thenin ei mek a aw hei hi a sawma tlangval fel tak mai a ni aw umm sumo driver aw. Driver polite leh fel em em mai ni a bulah hi puar deuhin ei dawn nia e chaw leh sa hian min deih tur ah ngai la e bro chhuang te te kum te te ho pawh umm aw zaithiam zaithiam an ni. Eee kan fatu te pawh an buai mep mep khawp i mai zing kar atang in ti hian tlai lampanga mipui ruai tui taka puar tak kan ei theihna turin. an la buai char char a ni hmun vawmba ang sek mai an ni a he in buai ang pur in chhan a hei a hun lai chu kan buai thauh a mah se kan buai reng bik chuang lo ve a hei mihring hi kan tam khawp mai a chaw leh sa hian a dei ang maw kan e kan hneh tur ah chuan kan ngai kan fatu leader pur in chhan a ni chaw ei tur hi kan tam khawp mai a ti hian Eeh mah eng i ni zan i zai kha i zai tha i inti em maw ti vak lo aah nga ti nge an inbuat silh tha lo mi aw aw pu zira te umm te bro eeh pu zau.

Umm Pu Laichhunga te, Pu Bata te, Pu Sangluaia, Pu Dingliana, Pu Rina te an nia, kan senior te an zahawm khawp mai. Puar deuhin ei turin duhsakna kan hlan a ni. Hei Pu Lalthuamliana, OMA President hlun kawt tuala Golden Jubilee lawmna ruai kan hreh a ti hian umm.

Elem nizan kha i zai tha inti em mipui kha i tha tha khawp mai tih raw pawisa pawh kha i dawng nual lo maw zai kha hit riau a lawm puar ten eiruh aw. a hei tlangval ma puia te an lo ei mawlh mawlh mai a a va tui awm ve kha puardaihna ei rawh aw bawihtê bye bye rawh hei bye bye rawh le aw puareia kan la ngai dawn. Vawinia liam anga a reh leh ruai dawn a ni Ken Khawpui chu tihianin chaw leh sa te an sem mawlh mawlh a fatu ten umm Purin liana te huar daih mai rawh aw a leng hliah te hian an dawh a kan fatu te an chuan a awm khawp mai. mipui tana in pek na ropui hian in mong vawm ba ang sek in an buai a khi kan fatu te pawh a in tlar put mai a ni pui tak a ni. Pu Zir, puar deuhin aw. Aw, aw le, aw le. Hmm. Ai, pu hma te ho. Pu hma te ho an buai. An buai char char ni ti hian. Puai me hi varo pui em. Puai me ro pui zia voi ni a hian tar lanin tho lanin a awm a ni. Khi lova teng te hian an ei tawk.

Ram pur deuh in aw hei an chhawng chu an awm bawk a kan hmatu ten zir buai zak zak reng mai aw hei hi aw tlangval rokhum a ni a umm tihian in a la intlar zel a ni. Khuaime Zubili kum sang hnih sawm hnih pali a lawmna pui ber tisa ruai chu tihian an hreh chho mek a aw in lo intlir leh vek dawn ania thlalak lo chauh i awm tlat. Hun inna her liampui leh mai dawn si tiro. Khual atang te tual chhung atang te inti hian um kan ei muk muk mai ni. Saw lama teng te sawn saw. Ti hian. Hello. Ka han pui tak a ni in lo thlir tu zawng zawng te kan lawm vek e inchung a lawm chu kan sawi tak meuh a ni.